Мин бу Тылгын нэһилиэгэр үс үс саастах кыыс баар этэ. Былыр бэдэ бастаан хоккуосуҥум буоларыгар онно мин ол бастаан төрөөбүтүм диэн сүүрбэ сыллаахха төрөөбүтүм. Туох да суох онно ол Хохкоочто диэн оһох, туохта диэн оһох бытанан олорор нэһииэктэр буоллахпыт дии. Ол туох Боотул быстаҕа диэн Һайлык тапталаата Һайлык диэн Кыыс аата Баҕадьа диэн күөлгэ ол туллатыгар тулалаан олорон олорбуппут биһиги учаастак Аркадьекка мантан Аркадьекки туох алта биэс биэрэстэлээх иһиргэ мантан онно төрөөбүтүм онно улааппытым онно ол Ол оскуолабыт ол дьэ ол мин сүүрбэ сыллаахха төрөөбүтүм кэннэ хас сыл баламат Тобустаахпар киирдим буолуо оскуолаҕа. Онно Уруучаан оскуолата диэн баар этэ, онно ол үөрэммиппит. Төрдүс кылааска диэри төрдүс эрэ бүтэрэр курдук үөрэммиппит. Оскуолабыт алдьанан хаалан үөрэммэккэ хаалбыппыт онно. Кыанар оҕолорум лээккэ тахсан үөрэммиттэрэ, биир эмэ оҕо, онно биһиги үөрэммэккэ хаалбыппыт. Онон ол он үс саастаахпыттан рабочай буолбут киһибин мин. Рабочайдаан үлэлээбит киһибин. Онно ол ол ол күөлгэ ол хайылык диэн күөл бүтүөр бутанан олорбут дьоннорбут элбэх ыал баар этэ онно ол былыр онно үчүгэй баҕайыта олорор этибит ээ дьэ халгаһан хамсаһан ким быстыбыты ким итээбити харыһан бүөбэйдэһэн олорбуппут ээ. Олорбуттара тоол мин дьоннорум буоллар мин дьоннорум курдук дьоннор. Оннук иллээхтик эйэлээхтик олорон ааспыттара. Ол ол һирикэ. Онтон ол дьэ кэннэки хас сыллаах этэй доо буолуой отут түөрт сыллаах отут түөрт сыллаахха буолуо холкуос буолан онно дьэ олобос хиэтититтэн хаҕалаан мин үлэлээбит киһибин. арааһынай хотуурунан кыраабылынан сүгэннэн тугунан баҕарар үлэлэммит киһибин эдэр оҕо ааспыппын онтон ол ыал буолан ол уон уон аҕыс сааспыттан сааспыттан буолла ыал буолбуппут биһиги кэргэмминээн Кэргэним эмиэ ол холкуос саҥа тэриллэригэр һэкэй туох учуотчутунан эҥин үлэлээбит табастаан оттон халайа үлэнэн дьарыктанан дьарыктаннараннар онон үлэлээбит-хамнаабыт киһи ол бүтүөр диэри бу дойдуттан барыар диэри үлэлээбит-хамнаабыт киһи мин балаҕаным он Отто элбэх оҕоломмуппут, онно ол үлэлээн-хамнаан ол ол да буолбакка дьаҕас ийэлээх аҕалаах этим. Онон ол оҕолорбун көрдөрө-көрдөрө үлэлээбитим, хамнаабытым буоллаҕа дии. Арааһынай отто ол туох үлэлэргэ илии, илии үлэлииригэр. Оттон ол биһиги мин уон үстэ оҕоломмут эмээхсин мин. Онтон тоҕус оҕо тоҕус оҕону ыал гыннан киһи хара гыннаттаан улаатыннарбыппыт. Уолаттар техникэ үлэһитэ буолбуттара улахан уол ити үөрэммитэ Дьокуускайга. Кыргыттар ити учуутал эҥин иэстилэҥин үөрэхтээхтэр үс кыыс ол онон отто ол төрүөхпүттэн төннүөхпэр диэри үлэ-хамнас киһитэбин ол мин этим бу туох буолуо диэри хоккуоста буолтун кэннэ онно эмиэ үлэлии үлэлээн рубачайдаах илдьибитим оччолорго ол хокуон кытаанах эбиэт сэбиэскэй аҕана биир эрэ ый олоруохтааххын онтон ынтах үлэлээн-хамнаан барыахтааххын онон Ол ото дьиэбэр киһилээх буолан мин араана бытархай оннук маннык пиэрмэ пиэрмэҕэ эҥин пиэрмэ үлэтигэр иҥин үлэлээн-хамнаан ыйдьаахтанабын.
Оҕо сааһыҥ хайдах ааспытый? Һэрии сылларыгар түбэстэҕэ? Ээ, һэрии сылларыгар оттоолук аҕам буоллаҕына Сэрии ылыгар аҕабыт эрэ буолтан мин оҕонньорум уонна ол атын нэһилиэкпит дьонноро сэрии саҕана дьэ хомуур буолан өрөмүскэ сэриигэ сэриигэ сэриигэ ыҥырдылар диэн дьэ ыҥыран ылаттаатылар киһи бөҕөнү атын учаастактарбыттан эмиэ биһигиттэн эмиэ ылан Чэ доҕоро, онно ол мин буоллаҕына иккис оҕобун оҕолонон бараммын, аҕыс хонон бараммын, ол сайын ойуур диэки тахсыбатаҕым буоллаҕа дии. Ол сэриэҥҥин барыы диин олоҕу истибэккэ олоробун киһи. Оттон ойуурга тахсан балтыбынаан ойуурга тахсан иккиэйэх этибит биһиги бииргэ төрөөбүт. Оттубут кытта тахсан тахса түһэрбит түспүтүн киэһэлик киирбит буоллаҕына сэриигэ ыллыбыт диэннэр хомуйан бөҕө бардылар дии киһилэри аҕабыт онно итиннэ бу учаастакка буолла маҕаһыыҥҥа үлэлиир этэ Онно хабырык кэлэһэртэ дии, иһэрийэ барар буоллум диэн. Ону ол отто ол тиэтэйэбин хайдах да күүтэр кыаҕым суох. Ол бары кыахтаах буолбараһа дьэрэл көрсөр буоллаҕына ол туохха отто учаастакка диэбит этэ. Ол киэһэ буолан хаалбыт да буоллар мин бардым онно. Мин барбытым баран хаалбыттар. Атынан баран хаалбыттара. Киһи бөҕөбөрдүлэр диэтилэр. Мин буоллаҕына ол маҥаһыымҥа үлэлээн олорор этэ. Онно ол туоһун докумуонун кээспит. Кэргэммин маны биэрээриҥ диэн. Баар кэллэхпинэ аахсыаҕым диэн. Улааҕар да буоллахтарына кини онно или баттаабытын баттаабатын улааҕар да буоллахтарына көрдүүлэрэ буолуо. Ону то көрүөҕэ көннөрү диэбит. Ону ол документ оҕотун маарылааҕа улаабытын ону биэрдилэр остуорас. Олох ордук дьэ киһи суох курдук буолан хаалла көннөрү, халлааммыт даҕаны көннөрү луҥкуран хаалбыт курдук буолла, улахан аргаабыт курдук буолла. Дьэ ол арыы бөҕө көннөрү. Киһи бөҕөнү хомуйбуттар. Ол курдук хааллым мин икки оҕолох. Ол икки оҕо икки оҕобуттан ийэм көрөр буолла. Ол дьэ миигин буоллаҕына туохтаатылар. Дьэ туох да киһи бөҕө ээ киһи биирдэ суох буолла. Онон дьэ бу хону биригэдьииринэн учаастакка үлэлиигин диэтилэр аны туран. Ол күһүн барбыттара. Ол күһүн. Ол күһүҥҥүттэн. Аны мин хайдах даҕаны дьэ мин ол икки оҕолоохмун да хайдах сылдьарым буолуой диэммин туохтан көрөөрү кымпын э, хаҥардыбатахтара үлэлиир буоллаҕыҥ дии ким үлэлиэҕэй диэннэр онно мин ол ол сэрии сэрии саамай тубаҕар буоллаҕына Биригэдьиир буолан хааллым. Онно учаастакпар. Хоно биригэдьиирэ. Онно дьэ ол сиир быалааһына иҥин диэн отто ол от кырдьаҕастар бааллар этэ үчүгэй дьоннор. Олор дьэ ол бэйэлэрэ даҕаны миигин үөрэтэннэр ыйан-кэрдэн дьэ бу маннык-маннык буолуохтаах тоҕойум диэннэр үөрэтэннэр дьэ үлэһит гынан иддьаһырыттылар биир төгүрүк хыл ол мин кэргэним кэлиэр диэри мин кэргэним биир төгүрүк хыл буолан баран кэллэ ол барбыт кэмигэр күһүнүн барбыт күһүнүн курдук кэмигэр кэллэ арааньы буолан Онуоха диэри отто үлэлээн кэллим, мин үлэлэттим болхону биригэдиир да бу ыламмын, отто ол ыыллаах ат били холкуос буолан бурдук бөҕө үүнэр. Онно онно ол ыһыыбытын хаалларбакка оччо хомуйан хаамай бүтэн эрдэх бүтэн эрдэ кэллэ. Биһиги хомуйдубут учаастакпыт киэнэ. Туох да баһаана элбэх иһир Сиир ыһыллара онно бурдук бөҕө-үүнэр. Онно ордук буолан дьэ ол хаамай дьэ ол эдэр сааһым диэн ол онно үлэлээн хамнаан хааллаҕым диэхтэ. Оттон сэрии кэмигэр сылларыгар улахан сут дьыллар кэлэн ааспыттар диэн кэпсииллэр дии аччык дьэ хаама ыарахан ону хайдах эһиги туораабыккытый ойотоон мин аҕам бултуур идэлээҕитик арыга киирэн бултанар балыктанар онтон таһан аһатан Дьэ ол учаастакпыт да ыалыгар эмиэ билсэбит билсэллэр хоһуйуллар дьэ чэ күн аайы ордук ол мин аҕам таһан балыктаан таһа турар онон тыыннан хаалбыт биһиги аны туох да суох олох ол бурдук ыһыабыт даҕаны биһиэхэ биэрбэттэрэ бурдук атаҕын биэрэллэр туох аны святной буоҥҥа уурабыт диэннэр Онно ыскылаакка куурда-куурда ол бурдуктарын кута тураллар. Харама, ол бурдук атаҕын эрэ түҥэтэллэр, бастаан били хоккоос буоллаҕына. Били ыһыыларыгар уураллар быһыылаах дуу, ыһыыларыгар уураллар быһыылаах хороҕон. Хороҕон хайдах ыналлар эбитэ буолла, чэ киһи бөҕө хоргуйан аан-туоран оттон дьаабы диэти аанга онно ол мин кэргэним ол биир хыл буолан баран төгүрүк хыл буолан бара кэлэн дьэ ол ол туох да уох таһалайааччылар бааллар буолла нэһилиэккэ ол кэлэн туохтаата куоракка киирдэ бу ыскылаакка бурдук бөҕө сытар мантан көҥүллээҥ эһиги Аччыктаан иэдэйбиттэр, хоргуйуу бөҕө буолла диэн дьэ кэпсэтэн, онтон көҥүллэтэн дьэ ону көҥүллээбиттэр. Онту көҥүллэтэн тахсан дьэ ол хааһы оҥотторон, ас оҥотторон быстыбыт дьоннору итиннэ кулуупка мунньан оҕолору Мунньан дьэ онно аһатыы буола аһатыы буолан онон тыыннаах хааллылар хаалааччылар оттоол ыарыһахтар кочектаабыттара хантан тыыннаах буолуохтара оччоҕо оччолорго эмтэх уоҕа бэрт угоддук
онтон дьэ сэрии бүтүүтэ дьэ бүттэ даҕаны олох Түргэнник көммүтүнэн барда дуу, эбэтэр иһин биир уһун соҕустук дьэ син эрэйи көрдүгүт дуу? Ээт ол туохтаатамыт оттоол ол хериттен төннөн кэлээччилэр иҥиннэр кэллилэр хайаатылар онон дьаарыай кэҥээтибит уонан ол ас туһунан ыарахан өһүрдээх буоллаҕа дии онно ол дьэҥкиччи дьэ ол быстыбыт дьоннору аһатан кынан уонна ол эмиэ ол туох тулаайахтары иҥэн дьордуоҥҥа ыытан иҥэн кынан аҕыйах оҕо барбыта быһыылааҕа дьэ дьордуоҥҥа мантан онон оттон иһин тыыннаах хаалбыттара Дьоннор. Оҕо сааһыҥ алааһыттан кэпсии түс эрэ. Хайдах дойдут ээ? Чүөбайда ханныырын буолла билигин даҕаны олох. Отто оҕо хааһым алааһа диэн отто билигин ханаатахпына үрдээх үчүгэй иһин буоллаҕа дии. Тулата ыал бүтүннүү онно бытанан олоро бытанан олоробут отто ол Онну түөлбэлээн. Балыктаах баҕайы эбэлээх дуу? Ээ. Балыктаах баҕайы эбэлээх дуу? Балыга элбэх, бултаах астаах. Ата ити улахан эбэҕэ бултаналлар этэ. Аҥаар өттүбүт. Аҥаар өттүбүт өрүстээх, өрүстээх, өрүстээхбит этэ. Өрүстээхбит ото билигин даҕаны буоллаҕыт. Онон отто бултанааччылар бултаналлар буолан баран кыамматтара бэрт. кыайан сылдьыбаттар онон дьэ быстыы эстии диэн баҕаам буоллар туохха диэхтиэҕин угунаммыт тоойдо илбэһэн холбоһон оттоол нэһилиэкпит нэһилиэк буолан үлэ-хамнас буолан эмиэ халганан оттоол халганан үлэлэнэ турар буолла угунамма ол туга суох бородууктата суох буолла кыра ол киһиэхэ туҥатиллэр дьоҥҥо туҥатиллэр ас суоҕа бэрт
Дьэ онтон дьэ төрүттэргин кэпсии түсэр төрүттэргэр хос эһэлэргин игин өйдүүгүн өйдүүгүн дуо эн төрүүлгэр бааллар этэ дуо мин эһэлэрим
эһэлэрим эбэлэрим аҕам төрдүнэн эһэлэрибин эбэлэрбин оту билэттиибин. Ийэм төрдүнэн туохтарбын кыайан билбэппин ол били оҕордохпуна туоһулаабатахпын даҕаны уонна эрдэ өлөөн сүтэн хаалбыт дьоннор. Онон билбэппин. Аҕам төрдүлөртө булдунан дьарыктанан ыһаан сиэн олорбут дьоннор эмиэ туох даҕаны баай диэн туохта диэн уох оччолорго иккилии-үстүү ынахтаах биирдии эмит сылгылаах буоллаххына дьэһэниэ ыаллар диэн ааттаналлар оччолорго ол тоҕо сүөһүнү ото бутанан олорор дьоннор ол отуҥ маһыҥ тасхайа диэн кыаллыбат буоллаҕа дии уонна сирэ суох дойду этэ бу икки эбэлэрбит икки эбэ баар даҕаны харамастарыттан уу уу күөллэр туохтара уох ону ити кэлин ол хоккуос буолан хороннор онон иһит таһаараннар онон хоккуос хоккуос дьэ байан тайан олорбута олохтоох мин оҕо сааһым диэн отто онно ол туох бары ааспыт ол хайылыкпар ыал буоламмын онтон хаҕыланан ааспыта оҕо эрдэххинэ ыһыахтаргын булаллар этэ дуо? Оҕо эрдэххинэ ыһыах оҥороллор этэ дуо? Оҕо эрдэхпинэ мин дьоннорум аҕам төрдөлөрө туоҕунан дьарыктаналлар эбит. Кырыыппа диэн оонньуруунан оонньуур буолаллар этэ. Аҕам аймахтара уолаттар, оҕолор чэ хаппа